Uh, Steve Jones, uh, fi di perchenog cwmni Bwysiau Llew Jones yn Llanws yma. Felly mae'r cwmni yn rhedeg rhyw hanner cant o fysiau. Da ni'n rhedeg bysiau lleol, bysiau ysgol. Da ni'n gwneud gwaith i gwmni National Express, yn rhedeg bysiau rhwng dinasoedd. teithiau fatha gwyliau. Uh, mae gennym ni fysiau yn lliwiau gwahanol gwmnïau fel Shearings, Ledger Holidays, Lochs and Glens Holidays. Ar dop hynny wedyn mae gennym ni fysiau yn gwneud priodasau, teithiau, clwb rygbi, Nant Conwy, teip yna beth. Da ni hefyd yn prynu a gwerthu bysiau. Peth arall da ni'n gwneud i gwaith yn lle'r tren. Mae'r tren yn tren am torri lawr neu Mae ma afon yn llifo yn Dyffryn Conwy yma, ni sy'n troi allan fel arfer. A mae rhywun yn ffonio 4 o gloch bora neu beth gwirion, eisiau bus. So mae gen i rhyw 70 o staff, mae'n siŵr bod gen ni 80 cyn Covid, a, a da ni'n trio ffeindio mwy o staff wan, mae yna reidi yn ddeol ac yn y blaen. A dyn, uh, mae'n dipyn o job ffeindio staff wan, ond Do, do grawn i weld os ydych ffeindio rei o'r hogia. Mae gennym ni uh, tref y fama, star man y cwmni. Mae o'n un o'r, uh, mae o'n un o'r mechanic sy'n gwneud yr uh, checks neu siw bod nhw'n ddiogel a felly. Been doing Abbott Steve since we've been back in bar. Dad fi. Dad yn gweithio yma. Dyma James yn y swyddfa. Ti fan hyn. Un o'r... Uh, one of these brummies I was telling you about. So mae hon yn fys gyda ni ar werth. Mae ffenast dreifaf di stopio gweithio. Mae ger fan hyn efo'i ben i dyn yn sticio yn yr awyr o'na. Iawn ger? Mobile mechanic dwi. A dyn... Uh, dwi'n gwneud dipyn o waith i.

John over there on the floor, sticking stuff on. Nath yn hard gochwyn yn 1972, so fydd hi'n 50 mlynedd blwyddyn nesaf. Yn hard yn gochwyn efo un bus, fatha bus bach petrol, gyda gyni ddim am am o gwmpas yn di. Mae'n dal i ddod i mewn, mae'n dod i mewn bob bora, um, a checio beth sy'n mynd ymlaen, a wedyn uh, mae'n mae ateb y ffôn yn y boreau, Ac hefyd mae'n cadw llygad ac yn, uh, yn gadael mi wybod os ti'n clywed rhywbeth, os ydw i ddim yn hapus neu rhywbeth, so mae'n siŵr o ddeud rhywbeth. Sa, sa fo'n medru bod yn um, rôl arall am o'n i, mae lot o'r gwaith sa'n ni'n medru gwneud o rôl arall, ond cwmni lleol o Llanrwst ydan ni a swn i byth yn meddwl symud. Mae'r mae, mae Dyffryn Conwy yn, yn, yn rhan enfawr o'r Y busnes ydi bod, erioed, 'da ni'n cario rhan fwya o'r plant ysgol. Mae gennym ni fysus lleol yn mynd ymlaen yma, 'da ni'n gwneud lot o deithiau o'r clybiau ac yn y blaen yn yr Dyffryn. Ond na, mae'r ma lleoliad, er bod pobl yn meddwl bod lleoliad yn allan ohoni, mae'n gweithio, mae'n gweithio'n iawn i ni, mae'n siwtio'r yr, uh, uh, be da ni'n neud mewn ffordd, da ni'n eitha hapus. Ie. Yeah. Swn i'n eisiau symud o yma na.